Danki.
Nos ta, nos ta. Kom a bai kon ta bayendo ku um, KFC, ma weta tin un Belén sa papia tin un spice, un extra spicy. Sí, sí, sí.
Um, ya acaba nos ta, ya nos ta conocí acaba o aquí paso, pero nos tin ya un par de luna acaba ta bezig te introducir lo cual ta trata e spicy centrals, dus nos tin San Nicolás, nos tin Santa Cruz, Mm. Y nos comienza focus riba e spicy chicken, pues op hiena not aware. Mm -hmm. um, ku nos chicken and bone, ku aki na Aruba nos llama gewoon buckets nan. Yeah. Ta um, binnen su spicy version tame. Klopt. En te rei poco poco nos bezig te añadi mas, lo cual te trata e producto nan riba e menu. Ante undi nan te extra spicy zinger. Wow. Mm.
Extra. Extra. Bechi ya bosa acaba que ta un tiki macu. E tin un sting, e tin un sting to me. Sí, sí, sí. Nos tin e original zinger, um, que no ta original recipe, pues e zinger cabe ya te conocí que ta spicy, yeah. pero esa que ta extra, extra spicy. spicy. Yes. Wow. Delicious, delicious, delicious.
Can't wait to taste it. Bo meta yes mai si? No. Um, it, it's mixed. I think I'm with costumado com hobby pica, dus a meta haya it has the right kick to it. Mm -hmm. Pero si tem pari hene que te bisa, uff, eta, eta super spicy. e hene que te gusta hobby spicy, sí, no? Sí, sí. sí, sí, Ora sí, tananco.
Sí. Seguro.
Conta-nos, e como mais KFC tem para nós eh, é, é Lunaki? Um, well, nos a acaba de participar den Flip Flop también. Capaz Kom bai kisei?
Hele bai bon. Dat die spicy is eh, tambe extra No, spicy. nos dat die gewoon een normal zinger. Ja, acaba de spicy. Oké. Dus nos dat die zei, nos dat die spicy chicken nuggets. Que hopi hene tampoco nos sa die zei. Dus nos die spicy chicken nuggets. Um, ja, nos dat die chicken strips e original nuggets. Hele bai bon. E benda bai bon. Um, e acogida bai bon.

Wow, mi dala same. Nice. Ja, so eri ja, kita pending. Nos e DJ Boete bij um, various Bij- places sí. awor aqui, sí. Um, nos Ku também... DJ até a fo ku galinha. Um, Boat?
DJ, boat.
um, sí, nos uh, ya acaba nos así varios eventos con nos a showcase eh, bucket. Um, ya, ya acaba nos a poner un DJ denje. Y ahora que nos daarbij bezig te wak, onder más nos voorbij que e bucket y poner un DJ denje para así na anima.

Umm, ya, nos ta bezig ta planning pa varios, varios, varios di e konan, dus e, e ta leuk. Besi, pa, besi. Mi, pa mi ta super leuk.
Mi ta haya leuk pa eventonan tambe i bo ta wak kon e hendenan ta encantá, nan ta gusta. Dus I'm excited. I mean, the people love chicken. Yes. The most favorite bird on island, oh no, in the world. Definitivamente, no. I nos tin un line-up tambe, no? Dus hopi hende ta kere ku dus just nos ta chicken on bone, dus e buckets nan, pero yeah. nos tin sandwiches, nos tin wraps.

Nos me kon yega drenta en ma duna un par di hende nan bucketsnan. Lee yung kom, yung kom a my table. Na wapo.
Na my table. Pero nice, super dope. Super sí, dus nos hace surprise eh, like como un last minute activation, nos tot ting tambe um, gewoon ja, eh, resto di menu, maar, maar escucha sigo varios hende que tot dingen,

Dus pa kada ken tin mi ta kere tin algo. Um, Su level.
Yes, bo mesa. Mi ta kere hopi hende ta kere ku ta just gewoon um, chicken on bone, pero nos tin a full sandwich lineup and sí. it's gonna expand soon. Ons hemos yes. rap ainda?
Yes, nos Swiss rap. Tremendo.
Keto bai, keto bai tei.
Eta me ta, ja, nos ta, nos ta bezig ta anje di poco poco na beni, mi no po bisa mucho.
Slowly but surely more things coming. Yes. Pero no. boso buta ta

Nos a duna bo tur e spicy line-up. Bo ask si bo ta survive. Ah, berdad, sí, sí. I love that. Yeah, we have the spicy nuggets y nos tin e spicy chicken on bone, which ta mi favorite tambe. If I have to pick between original, mi ta bai pa e spicy chicken on bone. E ta, e ta delicious. Sí? Yes, bo tin ku purbe. E ta bin combo of ta bin, e ta bin apart of? So, nos tin... También normal.
Nos, nos tin e combo nan, mi ta kere tambe pa splika hende ku nos tin e combo nan. Um, Ya, antes nan ta ta ta custumá cu e mil, pero e combonan ta gewoon basically the same. But ya, nos ta display e batatanan, pero esei no ke men ku bo mester kumpra nan ku french fries. Ja. Bo por swap e, e, s- e french fry ku ta un side pa e mashed potato, coleslaw, e corn on the cob. Nos tin mac and cheese tambe, i, of un biscuit. So, nos tin vários opcion ku pa esnan ku bo ta gusta. Nos tin two piece, three piece. nos tin e bucketsnan grandenan pa famia. So, kada ken ta haya lokual ku nan, nan por haya. Dus e ta manera si bo ke bin kome boso, of bo ke kome ku otro hende, of bo ke hiba kas ta. Me tur eseinan por. All the options, all the Yes. options. Wow, KFC.
Ye Gabo, check pa sandwich. Right now. Yes, extra spicy, zinger. Bo sa abri di ki ora? Nos ta habri di just un hor di mainta, um, to te den siman te dies hori mei. Anto den weekends nos ta habri te djosu nor di anochi. Yo, bo sta varios camino. Yes, nos sta varios camino. Nos tin cuatro localidad um, pa clear up, nos sta cuatro. Nos sta tin cinco, pero nos sta cuatro awo, which are very, very um, bon located. Mm. Nos tin San Nicolas, nos tin Santa Cruz. Nos tin Oranjestad y nos tin Palm Beach. Dus mester tin un bani bo cas yeah. bo por haai eyenan nan cerquita. Sure. Sí. Okay. Y nan ta, am daai con nan ta bon situado. Nan ta bani sí. camino nan grande nan. Dus, y ja, e weekend aki se porta boto bij beach. Pasa busca bo bucket. Yeah, yep. delicious chicken.
Keremi que ta babo.
Oh, bo. On the white sands.
Yeah.
Keremi.
It's gonna hit Por the spot. Por algo acaba de lama. No, ambo.
Então, a mim tá gostei, mas é fria.

Galiña. Bia pasa ta boso Ah, tin ever had that? kanta se me mi hermana ha participa. Sí, nos, nos está bezig te wak. Ah. Um, Kiko nos está hace, pero también tiene hopi más activation. Nos está bezig con algún otro cosa on the side. A mí no me avisa nada. Vos Yeah. Go and say, mami, queremos- Yes, we have questions.
Mami, papi, die extra spicy zinger. Yes, which is Yeah. delicious.
Um, to, ja, nos tin hopi cos na camino. Mi te quiere cu, um, ja, nos te baita basically Play Everywhere esei ta un di e kosnan mas grandi tambe ku um, KFC, ku su new owners nan ta hopi, cosa na kulang no Na ke konsa hasi. mene, um, no bo, bo no wete hopi tempo ne, pero hoki na boto wete tu camino na mene, Correcto. na mene, sí. Eta mané nan main focus ta ta ma- ta, ta un brand in culture. Dus e no ta solamente pues ah, yega mi ta come, no. Nos kier ta parti di lo cual ta trata e cultura tambe di Aruba. Dus Claro. besei pa ta bai wak nos ta bai participa di mas cosnan di cultura. di Aruba pa asina nos ya engrandi nan ta kere den engrandece e cultura di Aruba y bin y drenta den e e comunidad di Aruba tambe so poco poco nos ta bezig ta trahando pa asina nos ya amplifica locual nos ta haci den den no solamente den e tienda pero afo den e comunidad tambe.

Let's go buy it today. Lunch, lunch, lunch, lunch, yes. lunch. Esselin, hopi thanks. Thanks to you guys.
Mi yes. espera vos nos make the date y para todos que están escuchando. Um, ja, vos pasa por bij extra spicy zinger. Laga nos sa, o esa nos tin yin ads are running or DM nos let us know como sa hay extra spicy zinger. Anto ja, queda pending, pues mucho más na caminda din lo cual te trata evento, pero también menu.